I dey ask you this one through Christ our Lord. Amen. But we last now, so we'll go hear the word of God for today. Today na Friday, October 10th, 2025. Friday of the 27th week for ordinary time. First reading. Reading wey come from the book of prophet Joel. Priests wey plot of sorrow, cry, ministers of God, wail well well, sleep for night with cloth of sorrow, because God house no get offering again. Announce fasting, call everybody tada, summon elders, Someone all wey dey for land, make una enter God house. Cry to the Lord. The day don near. The day of the Lord dey come. Destruction from Almighty in show. Blow trumpet for Zion. Sound alarm for my holy mountain. Everybody for land tremble because the day of the Lord dey come near.

The Lord could judge the one with justice. With my whole heart, O Lord, I go thank you. I go talk about your wonders. I go dey glad and rejoice for you. I go sing praise to your holy name. The Lord go judge the world with justice.

We dey judge world with justice. We dey rule people with fairness. The Lord go judge the world with justice. Hallelujah, hallelujah. The prince of this world go soon

When Jesus chased demon comot, some people talk say na through Beelzebul, head of demons, im dey drive am out. Others dey test am, ask for sign from heaven. Jesus sabi wetin dem dey think. E talk say, every kingdom wey divide go scatter, hands wey fight imself go fall. If Satan divide against himself, how im kingdom go stand? Una talk say I dey use Beelzebub drive demons. If na so, your own people wey dey drive demons, na by who dem dey do am? Dem go judge una. But if na by finger of God that dey chase demons, e mean say the kingdom of God don land among una. When strong man wey carry weapon dey guard him palace, everything safe. But when stronger man jam am, defeat am, him go collect all him weapon and share the booty. Anybody wey no dey with me dey against me. Anybody wey no dey gather with me dey scatter. Jesus continue. When unclean spirit comot from person, e dey waka from dry land dey find rest if e no see im go say i go go back my old house when e come back e see say the place clean and arrange well im go carry seven other wicked spirit join am all of them go settle there the person last condition go worse pass the first

na through Beelzebub, head of demons, im dey drive demons out. Others still dey test am, dey beg for extra sign. But Jesus sabi wetin dey for their mind. Im talk, Kingdom wey divide go scatter, house wey fight itself go fall. If Satan dey fight Satan, how him kingdom go stand? Unity dey important. Any house, any family, any church wey dey fight himself, im go collapse. Satan no dey fight himself, na we human beings dey allow divisions scatter us. Jesus still tell dem, If na by finger of God I dey chase demon, e mean say God kingdom don land among una. God power pass Satan power. No matter how strong, evil dey look. Once God hand touch matter, freedom go come. Jesus na the stronger man wey fit fit the so-called strong man. E continue. Where strong man guard palace with weapon, everything dey safe. Or when stronger man jama, defeat am, im go collect weapon and share di booty. Meaning say Satan fit dey look like strong man wey dey guard pipo life, but Jesus strong am pass. Once Jesus enta, im go scatter bondage, collect back wetin devil dey hold and give freedom to im pipo. Devil fit dey hold somebody wit addiction, bad habit, anger or sin or once jesus enter freedom go land na why we no suppose fear satan pass jesus power big pass any chain then jesus drop on every warning anybody wey no dey with me dey against me anybody wey no dey gather with me dey scatter no dey track ground For Jesus side, no middle. You either dey with am or you dey against am. You either dey gather souls or you dey scatter. Many people dey deceive themselves say dem dey neutral. Jesus say no neutral zone. When evil spirits comot, im dey waka go find rest. If e no see, im go come back, check the old house. If he meet the place clean and empty, im go carry seven other spirits worse than am join body. The person last condition go worse pass the first. Deliverance no dey once and for all. If life empty,

bitterness fit return stronger. Empty life na open house for devil and him boys. Make we pray. Papa God, thank you for Jesus wey strong pass every chain. I no wan sit down for fence, make I dey firmly for your side. Fill me with your Holy Spirit make my life no dey empty. Scatter every plan of the enemy and give me grace make I stand with you always. This we pray through Christ our Lord. Prayer to the Holy Spirit. Holy Spirit, where they shine light and show love. May you be true love, where they drive Papa and Jesus speaking together. I beg, hear my prayer. You waste and be dash better, better gift. I dey beg, make you give me strong faith. Well, we dey shake. So I fit believe all wetin God don show. I make my life follow wetin he talk. Give me hope, wey sure. Wey go make me hand myself give you well, well and follow your control. Put inside my heart better love wey no get bad mind. So I go dey do wetin God want, even the small small things. Make I no just love my padi dem, but make I love my enemy dem too. Just like Jesus Christ wey use you give himself for cross for everybody. Holy Spirit, na you go ginger me na you go guide me na you go show me road so i go fit always follow you well as true pikin we dey ask all this one through jesus christ our lord amen the magnificent my soul dey hail baba god my spirit dey join for god wey save me he look my low level life with better love From today reach forever, people go dey call me blessed. Almighty don do big big things for me, and holy na im name. He dey show mercy for people wey fear am, generation after generation. He show power with him strong hand, scatter the proud people wey dey form. He pull down the mighty from their chair, and he lift up the people wey humble. E full the belle of hungry people with better food, but the rich ones, im chase them empty hand. E don help im servant Israel, cause e remember the promise of mercy wey im give our baba dem, Abraham, and all im pikin dem forever. Make glory go to Papa, and to Son, and to Holy Spirit,